Good morning everyone. Tuzing uh, religious and political voice in tuzing ah hika hen an kut kan tlaih hna. Tuzing cu ruah lo piin hika hen Governor Mercy he biaruahnak kan nei lai. Mercy hi aa Mizoram in hi kan miphun le ram caah tiin aa kan pa le nih an sawm hna i ka han ruah lo piin US ram a rak phan kho ve. Le ka farnu te si le hi ton ka duh ngaingai le mah kha khan ni zaan ah kan i tong kho hna. Le tuzing mah Na phone maw si? Le atu zing cu tlawmpal te Mizoram a rak um lio i zeidah a tuah timi te cukhua cun hika US ram a rak rat tikah zeitindah a cawlcanghnak kha zeitindah a hmuh timi tete kha Tlawmpal te minute sawmthum hrawnghrang te minute sawmthum tam tuk lai ma? Tam tuk la. Tam tuk. Only 15 minutes. Ya.
Bislolo ko chim se la.
Si 15 minute 15 minute in kan van zuam lai mo. Naten bil ruat ding cu tampa ka du ko hea. Capo hna kan sei tar ve ta cham nen lai. Okay, capoจะkan sai la la tu ni chu. Senaten tu ni chu Atu zing i kan biaruahnak lam tu hi cu voidang bantuk i biaruahnak serious ngai van sawm i biaruahnak bantuk kha cu a si lem lo. Le atu zing lam tu hi cu ka hin kan nih ṭafar te kan i hmu le mah ruangah cun hika hin a cawlcanghnak tete biaruah tu a si timi te kha aa biaruahnak te kan van neihmi a si. Nizan hi a ka riak le he.
Nangmah lawng kan riak lo. Aw aw si e kan family hmate an kan riak. Le ka hen kan ta te tiin a ka an kan riak le tu zing he kan tho tha. Cucaah cun a caan kan neih lio te ah khoi 30 minute hrawng hrang te bia ruah to a si ka van ti mi kha si. Mercy tiin kan auh ko lai ti. Mercy tu zing ah hi bantuk in biaruahnak caanṭha kan hmu le kei zong kai lawm tuk ve. Seh atu short to the point in biahalnak chung tu ah kan kal colh thluahmah la le maw? Nangmah hi na konglam hi kei cu kan thei tuk lo. Na konglam kan thei tuk lo le atu hi an i van auh tik zong ah khan Kanmah Thantlang Thantlang sersiam ṭhannak kawmiṭi upa hna nih khan an i auh hna rua dah ka ti. Mah kha ka si. An i auh tikah khan ar zei ruangah dah mah kan farnu hi an auh hna timi kha cu ruahnak cu ka nei. Asinain hlasak lei ti bantuk pawl kha kei ka thei tuk hna lo caah khan Na konglam kan thei tuk lo. Naten pakhatkhat ruangah an auh ve ko lai heh ti cu ka lung ah a um. Cucaah cun ton kha kan duh ngai. Kan farte zathang na si fawn cang. Le atu bantukin caan ṭha kan hmu i kan i lawm le na konglam hi ṭha tein kan thei lo maw? Le atu bantukin kan miphun le ram caah tiin hika nan ra Chinland Club ca zongah he chan an au. Cucaah cun kan lawmhpi na ca na peknak cungah. Mah kha si na konglam zong hi kan thei fiang lo. Kan mipi zong nih an i thei fiang a thei lomi an tampi ve lai cu. Cucaah cun Lawngtlai ah hin mana chuahnak se na chuah semnak zeitindah na konglam tawite timi kha introduce nak te na konglam tawite in van tuah ta law cu khua kan van lut lai. Okay, talo. Uh, kema ka chua ke na khi chu sangau uh, lai district ase le kan met liau te a khen kan rak om le tu chu ka hometown chu long tai si chang. Chon keimah hi kan hmet lio khan ka pa nih a kan ṭhih tak. Le kan nufa rual in Lawngtlai ah kan um. kan unau hi pathum kan si. ka naupa si, ka u hi nu si, va nei cang, keimah hi mi lai ka si. le va ka nei rih lo.
Single bak te. Single mi te. Maybe. Ṭha ṭha cu. Cun, mahaka konglam tu si. Cun a za maw? Okay. Ka chim rih la.
Mah khakha family family background na konglam siseh la te kan i lawm. Ah. Cuti si ahcun nangmah hi uh, Lawngtlai district Lawngtlai Ah, forum na Lawngtlai. cawlcanghnak ah khan Oh. atu zong cun awṭha na si le zeitluk in dah Lawngtlai nang, na rak nungak ka tein mu Mhm. uh, zei bantuk min ṭhatnak hna dah na ngei zeitin dah na rak cawlcang ning a si timi tete kha Mah te kha vang kan share tuah law mipi sinah maw zei ruangah dah tu hi an i auh ning dan a si timi hi kei cu ka kharuah har pah le background history cu na nei pah na nei ko lai ti kha zumhnak ka nei cu ca cun mah kha history kan chim lai mu tu hi history tu kha history tiah khan cun khi ruah lo pi khin keimah ah kan nuni a tlungmi khi cu Lawngtlai ah khin hlukhla kut kan timi kan puai mu le chapchar kut kan timi khi kan voikhat hmannak bak ah khan hlasa din an ka sawm ko na te khan the first lady chapchar kut miss an rak ka thim keimah kha mahaka Lawngtlai chai history ka tuami cu si lai district cha mu cunin History tuah hoi bakmi cu Mizoram ah music domain Mizoram kan ti thazual award kan timi hlasak thiam pawl khi mu an i cawimawinak khi Mizoram cun kan bik cem khi mekhi khin Lawngtlai district cang khin cun nominees ah hmasa cem ka rak si cun zeithla si hoi la? Nominee ah hmasa cem. Ka si.
Lawngtlai district level in. Ah ah ka si.
Thlasak lei ah khan mu. Chuanin khi ro lo ping tu ka pum ro na chu tha lo khi mo do jong kai do lo khi na te khan pathian in thua ka chwa le miss masa chem kha rak si fak bak phone luk la kut le chap char kut kan rak mana khan mo an miss masa chem an rak ka them. Chukda chung ka no te le in Kai dawh lo lo cu. Tu zong cu nai dawh tuk ko mu cu. Tu cu kai dawh ti lo khi. Cu lio ah cun ka body fit deuh na ti duhnak te. Ah ah tihin ka phungsang khi um ve lo. Ah. Ah khi ka rak fit deuh lo khi si mu. Ah. Hla sak ding in ka som ko mi kha mi sang ka thim cu. Hla sak ding ah an i thim le mi zong nai zuam chih. Kai zuam lo khan.
Journalist pawl kha. Sang sang sang mi le journalist le LWA maw Lai Women's Association pawl kha Miss thim ding khan an ti hna. Lawngtlai sang mi paoh kha cun khakha anmah nih khan an main an lungthin ah khan keimah hak rak um sila ka ka thei ti lo keimah hak ka thim. Oh, a sareng. Atu cu chapchar kut an ti ma. Chapchar kut le hlukla Lawngtlai nih kan voi khat man nak baka khan an rak ka thim ni. Cuka cun Miss an thi. Ah ah. Cuka zawn ahcun hlasaknak zongah pakhatnak mah cuka zawn si lo khan makhani zong khan hlasa ding kha ka si ṭhiam. Laksa ṭhiam cun le miss kha cu an ka thim ṭhiam. Cunin ah history na ti ruangah khan khi Lawngtlai ca i ka tuahmi kha cu Mizoram i music domain Mizoram Casual Award ah khan khi nominees ah best singer Best New Artist of the Year ah khan i lang hmasa cem ka simi kanmah Lai district khan mu Mizoram ah khan cun in history ngai lai history lo khan ke zasak lei i laksawng te hna ka ngahmi cu lelte award i civil award hi lai hnasak thiam cem ah khan award ka rak ngai cang cunin best Singer of the Year Lai District ah khan ka rak ngah bak cang mun lai ka wat mu. Uh, khat te na kha ka ngah mi si le khi tam khi chu ka ngah lo. Na te khan i kan ma kai ma cha khan cun a za ko. Se se za nang ma cha lawng ah si lo. Atu cu vei Lawngtlai District chung ah atu bantuk in Miss zong sia la sak nak zong sia a pakhat nak uh, vei Atu lio dirhmun in kan chim ahcun hmaikal cem bak kha na rak si le maw? Vai tuanbia rak ṭial piak hmasat cem tu na rak si. Pakhat te ka chim hoi dumi cu ngah ma. Chim ko.
Ke keimah hi cu ram le miphun hi ka ṭanh ve taktak cu mu. I kan mah Lai district zong si se Lai hla sami ah khin i keimah lawnglawng hi tu le bang cun kai theihmi ka si. Kai kai ka chim sual cun in maw ka palh ti men la. Nate khan tu ri ahhin cun in ka hawi le Aizawl lei zong nih an ka chimh tawnmi cu nangmah nu lawngte hi hi lai hla sa i MDM mu zo net cable i chiang am mi cu nangmah nu bak sin ka te Mizoram ah Aizawl ah ken maw ka kai cu lai hla nong ka sak mi khi Mizo laki maw an chiahmi ah khin ka chiah. Cunin thazual top chart ah zong i ka ka hla teinak khua dei te lai hei ti hna lai mi kan si hei ti te hna kha hau van maw kan ngai rih la tu i ka sak mi te hna kha thazual top chart ah top ten countdown ah lang ka hla kha maw Oh sareng ma cucu se hika hika zong ah hin na website zeilote kha a hnu ah kan van langtar te to la mu ka ka A tampi nih kan thei men la lo. Kei zong ka thei bal lo le maw bantuk a hmailei kan theih deuh nak dingah si kha bantuan. Atu na van chimmi hi Mizo ram hlasak thiammi Mizo ram aiawh in hlasak thiammi pawl vialte an hla umnak Oh, si si. Mizoram ah hin mo tin si cu hlasak thiam hi bu ni in kan um. MDM timi cu Music Domain Mizoram ci library pakhat a si. Kha ka khan

phu hnih in kan um bu hnih in mu le cunin mah kha khan MDM ahcun keimah cu kai register MDM hi cu kan tam deuh MZE nak cu mu MZE khi cu mihlun deuh khi mihlun deuh khi hrang hlui deuh pawl ro lu deuh pawl khian um deuh khin ka thei i MDM khi cu hi thang thar mino te te khi kan tam ngai le Mizoram ah cun MDM hi MDM i a register mi hi hlasak thiam zong hi an tam cem le MDM cu kan ngan bak cun in kan cable hrimhrim hi zone net bak hi Hakha men a phan mi si cu mu zone net cable hi oh si Hakha kan se cun kan kan hla i chiahnak hi cu Mizoram ah khin cun angan cem kan se okay a tha cu ka bak a cun atu he lai hla a chiam a set Lai hla a chia hmasat biktu na si te ko.
Atu zongah nang cu mah ah khan na hla a um peng ko tinak si cu. A um, a um. Sese a tha tuk hringhran. Atu hi Lai holh hi nan chuahka tein maw nan hman ko? Tu Lawngtlai ah maw Na chuah na ṭhan cu sangau ah na chuak ta ko. Kei cu ka thei theng lo. Sangau cu atu kanmah Thantlang holh he an holh deuh ko te. A si ko. Natikhan kan holh khi kan pronounce khi kan essence khi kanmah Lai le khuachak lei maw khi te khin ai khat lo. Sangau holh a um le vumbuk holh um le tikhan Lai holh ceu ceu zong ah khan a peng le tlang khan kan awtluai ning te khi ai khat hna lo. Lawngtlai hrawnghrang an holhmi tete khi ka ngai le Thantlang holh le si fawn lo, Hakha holh le si fawn lo, zei holh deuh hrawnghrang men tlanglo lei holh hrawnghrang. Thantlang holh zong hi nan lak deuh hnga lo ka ti cu eh, hei Thantlang si lo san Hakha khuapi deuh holh mu. Lawngtlai hrawng an holh dan te khi tlawmpal te khi nawn thenum le a aw khi ngaih nuam ngai cu.

Atu Lawngtlai ah hin teh hiti na ṭhen Lawngtlai na cawlcanghnak ah hin teh zeibantuk hna dah na cawlcangh bikmi, na tuah bikmi a si? Lawngtlai ah hin Lawngtlai ummi kanmah Lai miphun te ko si law teh khi hrangah khan zeidah na tuah? Atu ralzaam dirhmun ah hin teh ralzaam dirhmun kan van phak hnu ah hin teh zei tal cawlcanghmi le tuahmi na ngei maw timi te kha?
Keimah pumpak khin cun va tuahpiak kho tuk mi khi ka nei hna lo. Sinaite khan khi Vaurong te hna khan an thawk ka te khan singer hmasa cem ka rak si Vaurong ah khan. Le tu khin cun khi ka cawlcanghnak khi cun an hmu tuk ti la lo. Ka busy ve. Cunin khual ka tlawng peng keimah khi. I cunin i ralzam kan unau le ca hin cun ka tuah khawh mi khi cu a tam tuk lo. Sinaite khan khi keimah le ka tuah khawh tawk te khin cun ka dihlak te khin kai pe. Ka dawtnak i Bangladesh a ralzaam mi zong siseh, Lawngtlai South le zongah khan ka phan cang, ka tlawm cang. Cun i an herhmi tete hna kha an ka chimh ve ko. Le keimah nih cun tuahpiak khawhmi ka nei lo na te khan aa ram thumnak ummi kan unau le pawl nih khan khi ka rak chim bela kan rak chit la ti khin bia ka khiah hna maw chuanin i kanmah sang Lawngtlai district Lawngtlai khua chungah hin ralzam camp hi pahra kan nei khi khi kal lonak kan ei rih lo kan ka kal di chang le chuanin ka tuah khawmi chu khi mu thai te hna si ko se maw khi bang te hna chuanin keimah ka to kho to mi te ha ka to pe ko ka pum bak chun around to phaisa kan nei lo sakhi mani chuma le ka chol chang na te te an rak mu le chunin ram leng le khan i St. Louis Chin Baptist Church nubu pastor Malen Zahuda te nubu nih khan uh, India tangka cun tam ngai phaisa kha um, dollar dollar thong khat reng lo bak kha uh, ka account ah khan an rak ron le marse nangma nih na dot bik mi na du bik mi i siang hak chia sinha ma kharak bom nan ka te khati ka khan ke kem i um mi ke chu razam kem um mi ke atam zo ke chu matupi in se bong tun nei la ramleng le hin uh, tuni ah tuzing kai ah kan zo tu kan pi le zong si se uh, zangfahnak te khan rak kan nge pe ko lo ka du ngai mi chu nan lung thina rak chia ve ka ti mi chu ralzam he tu hin long ta hin tam to kan um mo chunim e kemi umi hi matupi deu khen si bom tu nei lo bak khen si le kemi pa sha kan nei le chunin a zaangfak tuk khin seh keimah ka si can kei rual tuk khin kei cu ka hnuk hna hi ultha ngai khi ṭah khi kai foih tuk cu an ka va hmuh ti hna khi mu ka zaangfak tuk le cun cu Malen Zahuda te an nu bu an church i an rak bawmhnak phaisa zong cu khem dihlak te khan an herh ding tete an sianghngakchia pawl an herh ding kha uh, an kemi an leader kha ka chawnh dih hna mm. le an ka chim chunin a cheu le bang ka chu khi longtlai i um lo mi kha se hoik board te hna mu mm. ka ban tu nak se ka cha chop le ti khan i aizawl la khan chun man fak deuh ti khan silchar na khan kalarama khan mm. an ka cha pek le ti khan e kan trend na le chun central way le ni khan motor an ka pek pakhat kha le chun driver kha kai hlan le tikhan in an ka bawmh le cun in i tam ngai kha kan pek tu kum chung cu an i daih lai ti bantuk deuh kha si a cheu ah khan cun siangngakchia khi kul hna an tling lo cu mu le a tam ve tuk cu phaisang kuat mi kha tampi kha kan cawk le cun in an i lawm bak ṭa hnan ṭak mu cun a cheu cu an sianginn ca hna khan sir pulin dikma lai hon nih theih lo. Siapulin khu ding hna kha ka cawk hna le cunin an i lawm bak an i lawm tuk ve. Cunin khi kem i ummi khin USA tang i a rami pawl cheukhat le ma cun keimah hin ka ruah i van tha peng si maw ka chim sawn maw si BBC ummi khi.
Mizoram le rak ram in hna kha teh. Makalban ko cun marsi na chin ko piak na hnga maw thingka ralzam umnak khi an ti than na bak khi hiti ti ke kan ke pen nak chim lai lai holin hiti kan ke hiti hiti kan pen mi khi
kan pen mi ke ke hiti kan kan wang hi hiti kan ke kan pen mi hiti kan kali lam mi kan kan ke Kan kar mi Kan ma. kar aw. Ah, ah, kan kar mi khi ah, minung ke kar hi ti kan kan kar khen ah. zaruk reng lo bak si an ti than na khi kan cheer le thin number hi Oh, oh. a hlat ning cu ti a hla tuk cu an ti lang na khi cun an ma um nak cu hi ti khin a chuk bak mi khi se ka chim du mi chu Mm. ah bawm tu an nei lo an zaangfak bak an si tinak si cu maw cun an ti thannak zong hla tu le kha te khin i pipe maw ti lak na ding pipe khi a ngan deuh mi nak hin her le chunin kan ma i kan Lai district Longtlai i kan ti chi i i public health engineering i an department i an pu chem an i i kha engineer an pu pa kha ka rak ka rak chot piat na chunin an pu pa nih cun a ka lei mi chu ka chim du hrim hrim me kha chu marsi tuhi lam an an co lio cu mu lam an tuah ve lio cu kanmah khualei khi mu le lam an cawh dih bak hin thingkara zam camp ummi cu an ti connection kan pek nak la ti kha a ka chen le kai lom hmui tuk le kai lom tuk le ma kha zong kha ka chim du phone le cu cu ka tuah khom mi tete khi cu ma kha na ka si ko khi keimah ka tuah khom mi khi si lo pathian nih khan a dawt ve hna ralzam kan unau le te hi chunin a thil ti kho mi kan pu le te mo kan pa le te lungthin ah bia chim le Mahakha si. Uh, an ca cun tuah khawhmi khi cu ka nei tuk lo. Lena te khan i an ca khan cun a herh ning te khan col cang kha kai tin peng mi si. Si si.
Tha tuk hring hran. Atu kha hlasak le zong ah record a tua masat tu cu kho cun mi zong ah an i thim i atu he a khaban tuk thim timi kha sasawh a si lo le maw? Cucaah cun atu na cawlcanghnak pawl kha ka van zoh tikah khan zohchunh awk tlak ngaingai dirhmun na si. Miss an i thimmi zong kha an i thim fuh taktak miphun le ram caah si. Mak ngai ka thim ka cuma.
Miphun le ram caah ka van daw zawn ruahnak maw ruahnak te a neimi hrimhrim kha Mah khakha na rak si a ṭha tuk hringhran. Si khakha chim ding zong tampi um ko lai. Atu US lei na van rak rat tik ahhin teh an i van kawh hlan ahhin ramdang ah na chuak bal cang maw? Ko zong an i ko bal cang maw? Atu hi ramdang a voikhatnak na chuahnak maw a si? Tu na van rat tik ahhin teh zeitluk in dah
Ramleng ka chuak rih lo.
Natekan India ram hi cu ka kal ve pah thuam ah ko. Delhi, Mumbai hei ti, Kolkata hei ti hna cu, cun Thailand hna ka phan. Ramleng ka chuak lo. Ramleng cu si ve ko te, Thailand cu. So, okay. Kau nak te khi cu, Australia nih khan an rak ka auh cang. Nikum ah khan natein visa ka sim pi lo. Ka awng lo. Anmah lei nih khan an ka sokpiak. Le cunin CBC USA nih khan van lal sai lo a rat hnuhnun tem khan amah le keimah khan rak kan kawp. Oh, kha lio tan ah khan teh.
Pandemic lio ka si, Covid lio ka si le kei kha appointment kha ka ngah kho lo. A lam kip te khan kan try ve ko na te khan appointment ka ngah kho lo le Cun in tukum February thla khan Indianapolis Chin National Day ah khan an rak ka kau bak Mm. le kha khan cun appointment cu ka va ngah le visa ka ei ṭha rih ti khan ka sin pi lo Mm. le cun tu hi oi thumnak ti ve se cu si le um, Bawipa nih khan a tik cu te ah khua khan le tu hi kan ngah ko hi maw. Oh, si, si, ṭha, ṭha. Mizoram in hin visa hmun hi a har pah maw? Oh, har ngai.
Khi ai on caan te khi um tu kan mah lio bak kha an open lio khi asi an ti. Le kan nih zong kha 10 years visa kum kum sha kan ngah cu. Le
10 year ta ko. Aha. Se 10 year se atu hnu cun a lam zong kan um deuh cang le hmailei zong ah hika hin a bu kip organisation kip zong nih an kan cah thluahmah cang lai cu. A ruang cu nangmah a si. Lai hla te special in an kan sakpiaktu kan phuntungtu te na si la maw biatak te nan kan dirkamtu Mizoram lei kap in kan chim ko lai. Mizoram lei kap hoih in kan miphun ahcun nangmah kha kan laihla an kan dirkamh hmasat biktu na si caah khan maw mah kha tuanbia ngai seh kan miphun zong nih upat awk na tlak le hmailei zong ah hi bantuk sinker hla sami kan auh hna lai ti ahcun nangmah hlei in a dang auh hmasat ding an um lo ka ti nangmah bak auh hmasat peng ding dirhmun na si tluk in kan dirkamhmi minung maw
Siloah keimah nak khan fakpi dirkamhtu zong khan um men ko la. Na ti khan uh, a min men te hlasa mi kan si ti khan cun in kan cawlcanghnak tete hna kha uh, public hmuh ding khan mm. kan hei uh, kan public vel mm. mipi hmuh ding khan mo mm. le hai si ko cu kana ki cawlcang mi tampi um ko la ti ko ro ko a a sa ko minung cha a cawlcang de mi te zong kha um mi chen um ko lai Asinain nangmah na dirhmun in maw kan zoh a si ahkhan cun kanmah Chinmi caah hla leikap in te hla leikap in Mizoram chungah khin hmaisuang in an kan kalpiak hmasat bik tu na si ka ti lai cu si a ṭha tuk hringhran. Cuti si ahcun atu hika hin US na van phan cang le US na van phan cang le atu he Chinland club zong nih hin an i chawhpi cuahmah hna le hi an i chawhpimi hna hi a dih deng cang maw a dih cang maw cun nan i chawhmi chung zongah zeidah na experience hika US ram na van phaknak ah na khualtlawnnak zong a har maw kanmah Laimi he zong nan i tonnak ah Zeitindah nan kan hmuh ning? Uh, pakhat le pakhat bia chawnhnak zongah kan paw lai ma paw lai lo nan kan hmuh ning te kha fiang tein va kan chin tuah. Ah, kalam.
Uh, Chinland Club he tu he kan diri lo September ni ni akin kan di la kan schedule chimo kan vak khama le thaizing khi kan vak la a saw kan choi la cang kan tlawng la cang le Indiana hi cu thladih lei ah hin kan hong i din te men la nan ra ṭhan te ko ra ṭhan te la van ra ṭhan ko a cun
tu hi Chinland Club nih hin sniper cawknak tiang kan vah pe mi kan si le cun Pathian sin zong kan hal tawn ram le miphun ca bawipa kan hmang ve ko kan nih nih cun ral do ding in ral ram ah kan ral ram ah ral kan do kho lo, kan tu kho lo maw? Le Pathian nih hlasak khawhnak aw kan pek. Le kan sak thiam lo zong khan i hlasami kan hei si ruangah khan i kan hlasak te khan ral kan tu ve ko, kan do ve ko. Cun kha tikah mipi le nih khan nan dollar fangkhat te khan ral van do ve ko timi kha kan rat hlan zong kan sawm duh ṭhiamṭhiam na. Cun kan khualtlawnnak lam ah khan ah USA ram ummi hi khuaruahhar bak khin an si ka ti hna. A ruang cu kan theih le kan kan hmuh bantukin rianṭuannak ram si ko maw. Khi concert hna kan hei neih tikhin mithmai panh tein an rak kan um hnawh. Cunin hla kan sakmi zong khi an rak kan lawmh ve. An thabat le an thadit lai ning khi ka ruat tawn khi cu maw. Cunin hi tluk in an rak kan conglamh cun an rak kan welcome ṭha tuk cu maw VIP treatment bak in an kan pek tawn le kha ti khin war nan um bak hna ka te US ram ummi Laimi kan unau nih mu war nan um tuk na hi tluk in an rak kan welcome khe kan phu lo mu kan phu lo bak kei cu kan respect tuk hna kan nan dihlak te khen A kan concert nak hi nazi pahra hna kan dih cun an kan ṭhut hnawh ngatngat mi kan nu le kan pa le hin pawl siseh maw khi bak khi uar an um tuk ka ti hna cunin khualdawt kong lam ah hin cun Mizoram nih hin pakhat man hi kan in tei hna lo kan in tluk bak hna lo sama kan i lawm se a kan bia zong sau sual la atu kha kan ni lai lairam Chin state a um mi le Mizoram i a um mi mo atu nan ma bantuk lai hol hol mi Mah hihi nan thinlung put nan khuaruah ning te kha cu hlan le atu ral a van dir hnu ah siseh, zeitluk in khin dah keimah he Mizoram ka um zong ahhin Chinmi pei ka si hi timi bantuk lungput te khi khi bantuk nan neihnak te khi atu ral a van thawh hnu ahhin maw a van ṭhawng deuh. Cu hlan tein khin nan thinlung put ah vei relationship khi zeitluk in dah a rak um timi ti khin nan kha ruahnak maw?
Imo keimah ka ruahnak bakin hiti Kawlram mu a van buai hnu bakin kan relationship khi a fek deuh. We are one in Chin kan rak ti bal. Makha bak kha tu hin cun si bak ka ti. Chinlung chuak kan sinak he kan pehtlai bak tu bak hin cun kan ram he rak kan ram buai hi kap khat lei cun a fak tuk ko mu kan tap tuk ko mipi zong mu ah kan thazang kan dihlak te hin kan zaw di ko hna sina te khan pakhat le pakhat khi kan i dawtnak khi affect chin chin ram buai rom hin ka te mizoram mu mizoram lei lai lai tlang ummi siseh i mi ki zong kan i daw chin chin hin ka hmuh kan i dawt bak cu mu tu hin Chinlung chok artist te hna van i sersiam hi rambuai ruangah cun in i central way me zong nih iti bak hin i ralzam mi mu kan lai mi kan dawt cang hi cun in keimah zong hin USA curriculum khin i Central yma hi ka zul bak hna cu mu Central yma khi le a ruang zei ruang ah dah unity an duh cu mu i i funtomnak ṭha bik kha an duh. Lai Lainu ka si vang khan Lainu kha bak tuk i zul bak mi cu tuhi first time bak si caw Lai district cak bak in khi Champhai lei ah Central yma pawl ha ka zul hna Central yma president le a team pawl kha mu uh, hei machit kan i zul hna le Cunim an duhmi cu mahakhan Mizoram ah khan i an puai ah khan Lai hla zong ka sa ko, Lai hla zong sa ko ti. Cun Central YMA President bak nih a biachim tawnmi cu i funtomnak tha bik hi kan duh. Hi hi ti i kan ram a buai hi pakhat le pakhat i funtomnak tha bik hi Pathian nih a kan sersiam duh ruangah a si la tinak khan bia chim le ka amen bak ke zong nih mu lekha ti khan thabat zong ka chim lo Lawngtlai bakin kai thaw Lawngtlai cu Aizawl hi motor bang cun nazi pahra hna kan i mawng cu maw cu maw bak ah kan cit cu le nate khan ram le miphun ka daw ti khan cun thabat zong kha a um ve ding si te cunin e zei le zei zong te khan khakha ka lungthin bak si le kei cu hi ti ram buai ruang ah hin kan i dawtnak hi fek chin chin te ke kan mo mizo kan unau zong nih kan dawt kan mah lai mi zong longtai lei zong mo cun longtai lei zong nih cun ai dawt sa kan si kan ni cun lai mi di kan si mo le kan i dawtnak hi a fek chin ka ti. Ramvaih ah hin kapkhat vile cun ṭah le ai hramnak si ko. Nate khan i dawtnak, i funtomnak ṭha bik a chuak ka ti. Si, si.
ṭha. Hi tluk in hin uh, Lai holh te in hin nan holh thiam lai ti hi ka rak ruat lem lo. Natin Laiholh nan tholh thiam tuk le a mak tuk ka ti. Ka cawng thluahmah.
Ka nu nih hin uh, kei cu uh, holh dang khi kai thiam lo cu maw. Le na miphun na dawt ahcun na holh kan thiam ve ding timi hi kai tlaih bak mi si. Le khat ti khin kan chungkhar zongah khin Laiholh te khin kan holh le na te khin thlacam khi cu kai har deuh rih. Thlacam khi har tuk cu maw.
Har tuk. Le thlacam ti bantuk thawng thlachim hai te bantuk special spin deuh kha cu Nautlai ah khin zeitluk percentage nih khin dah Lai holh te hi an holh thiam? So
tuhin cun ti ke ram thumnak ummi kan unau le ral hiti kan ram a buai hnu khin Lai holh nih khin an van influence an kan influence ngai cang. Le kha tikin cunin kanmah Khrihfabu hi Eli KBK kan si Lairam Isua Krista Baptist Kohhran timi kan si. le kanmah bu zong nih hin biatak tein Lai holh khi kan kalpi kan ṭhanchopi cang. A hlan ah khin cun bu zong ah khin Mizo holh lawngin phung an chim, Mizo hla kan sa. Tukhin cun kanmah Khrihfabu bak nih khin Lai hla te khi kan neih. Cunin Lai service night khi kan nei. Cunin le kanmah hi cun pakhat maw pakong lam kan chim ta la. kanmah LEKBK assembly tangah khin light service dirkamtu ah khan tonrel tu ah keimah hi an rak ka thim ve le nikum sorry tukum zeithla lakin thok kha ani le thla ka van chim kho ti lo ka fiang kho lo le cun a kan torrel tu ah tu i kan pastor sui kharlian hi karam hi texas i ummi khi mu internship tuahmi khi mi khi kan leader pa si le chunin nu pathum an kan thim le chunin pa kha pali in si le LEKBK assembly tangah khin Light Service Laurel tu worship team kan si kan ma hi le ma khan i zarhpini ah khin kanmah bu i kan i pumh dih hnu khin i kan Camp Victoria kan neih bantuk khin kan camp ah khin Calvary Church ti lai lai pumhnak bak khin a thei ma khi lai service nak bak only lai service ah Dr. Hla Ong te Reverend Hla Ong te bu khi mi kan i thok nak khi se le ma ka khan mi kaa hin kan member zeizah hrawng dah nan si zeiti member member zeizah hrawng dah nan si kan tam tuk eli ke lai district ah cun eli khe bi ke kan tam cem so zeizah hrawng ban chim to kan tam tuk kan so ah kan tam tuk le ke thong chu kan phan chu ke at least thong chu kan phan tuk mai te na te khan addicted ne ka ka chim kho lo sorry okay a thong chu nan phan le khan ni khan tu cho Laiholh te nan biakinn ah na hman. Khi tihin si kanmah bu ah khin cun zarhkhat ah voikhat kha Lai service kan nei. Le ka chim duhmi kha cu NEK BK Assembly tang khan i Lai service tawlreltu hang kan chia kanmah kha worship team kan si. Le mah khan nih khan i bu i tuni hi for example ah tuni zarhpini si lo ma na bu ah nai pum ai pum dih khan Macuka biakinn ah cun Lai service kan nei la ti khan thawng kan i thanh cia hna cun in i church dangdang mi kha ṭuanvo kha kan i khiah hna nang Bible rel ding hlasa ding solo ding ti kha kan i khiah hna cun in phungchimtu zong nih lai lai holh tein chim ding zeikip te kha zeizong te kha kan mah holh te khan a si di cun i hlaremhbu zong lai hla te, solo zong lai hla te, mah kha kan khiah tawn mi ka si. Tu kan kal pi cuahmah lio le tu tak hi cu khua kan tlong ṭhum le kai din ko hi. Si si. Khi a ṭha bak ka ti ka chim duh na rang zong kha assembly zong nih khan biatak te khan kan assembly zong nih khan kan lai holh hi cu biatak te khin kan dir kam le Tuṭang i kum nga kum ruk in cunin kan sinpit tuk la. Cunin Laiholh te khin Lawngtlai zongah shopping zong na kai kho la. Tu zong na kai kho ko. Sure sure. Cunin Safe Laiholh Movement hi kan dir bak le maw cuka cun keimah hi treasurer ṭuan liomi ka si. Uh, cunin street talk ngak voikhat kan nei kan thokka te khan le rambuai he minung khual kan tlong dih hna cu makak van chim ta la mu na ka hal lo na khan hi Laiholh ṭhanchonak ding i kan rak tuah ve mi mu. street pau kha kan nei sorry street pau kan nei le ka khan ke me zuar mi te na ke bia kan hal ti khan lai hol an rak thai tu ka lai hol in zai kip te ka long tla hin khwa shopping zong to kho zai po te zong kha rak to kho ti kha ai fiang bak le kan chol chak na ke te chu ke atam tuk lo na khan kan pu pa hi delhi a rian tuan na um jun ke thin khwal ka tong ka wak vai junin kan gst student union na vice president tuan liomi si le nate khin pathian nih a kan dirpi la le tu hi kum khat bak kan si zahan ti ni khan kum khat kan kalnak kha si ve le i kan tlau la lo kan van ṭhangcho ne la loi lai holh kan dir kam ne la lai holh kan save la timi kha ka chim do bak Sunday school phupa te ngak che te lai holh phupa in chon piak nam nan nei ma kan nei bak lo hi ke cho pet lo te chemu kan ma church ni chung kan nei bak lo mi zo holh te khi si
Sihmanhsehlaw ṭha tuk. Atu hi singer sawsawh lawng na rak si lo tinak a si. Na dirhmun na cawlcangh ning hi phun a khi nangmah le na dirhmun in mu channel dangdang cio ah khan na cawlcang le mi sawsawh nu sawsawh cu na si lo tinak a si hi. Atu hi aw ṭha sawsawh lawng ah aw ṭha mi pakhat deuh sawsawh lawng ah khan kan ruah le atu hi na rak si lo. Vai leader lei zong ah a mak takmi na rak si tinak si. Hlasaknak lei zong na thiam mi zong na se pa leadership lei zong ah nu men lo na se. A kha ka ka hoi le an film tu rong kha ka chu ke ka phu lo khan rian an ka khin ni ka se. Ke ma ni chun ze ni ka ko ko la.
phone la atu he a US ram dong na rak phan chang la zeitin pasal hna he Zeibantuk mizo mi maw na ṭhit hna la maw kanmah Laimi te dah zeitindah? Hla kan hla zongah Laipa ca Lainu Lainu ca Laipa ti si lo mee kei cu. Jia pasal hna ni le tim bal lo.
Kan hnulei ah khan Sailo ah kha rak ra le Ziah hmelṭha timi na sakmi na hla kha pei ṭha tuk le hi mah na hla te hna kha pei kei cu ka darling hna hi vei ka rak sahnak cu tu tiang tu tiang nupi zong na neih bal lo ka ti le ka kharuah har tuk e ti le tar holh in a holh u le tu kha va tlung le va nei cang a si le atu he nang zong he Chim duhmi cu Sailo na lo pa ve rua dah ka ti. Miphun le ram caan na si khawh tawk te na van cawlcang ta bia ti nak si. Natin vei kan i zuam la le jia hi ka US ram zong an te kan khan ko. Ka zong an um na duh lo ma zei tin. Ka han kan i tlai be ko lo. Kaka cu Pathian ko khan si se te. Pathian ni khan ṭha bikmi ah ka chiah piak lai ti ka ruah ko. Si. Special dah ka chiah piak ko la. Ṭha ko la.
Pathian ca ah Pathian ca Pathian ai bochanmi miphun le ram ca rian a ṭuanmi cu khatalei te khan nan re thei ko na te khan te a donghnak ah khan cun hmunhma te kha Pathian an chiah piak ko hna lai. Si si si si. Si. Ṭha tuk cuti sia cun a donghnak ah a tu dothlennak zong ah nan rak ra kanmah lai miphun Chinland dothlengmi kan ralkap hna zong siseh, cu khua cun kanmah Chin miphun zongah siseh zeibantuk te khi dah thawh le bur kan thawhnak zongah siseh a re theimi zong kan tampi lo maw? Zeiti khi dah thazaang peknak te nangmah nih nan kan van tuah duhmi hna a um ve maw timi te kha Ka va chim thiam lo ve.
Khi cu minung hna a fak sia la ka chim thiam lo tuk. Thawh bur ruang ka cama. A tha tuk ko. Kan ram rawhran lo, kan ram a that hlan lo kha cu thawh ding khi kan si ko. A that ding zong khan kan ram sersiam nau ding ah khan phaisa cu thawh peng ding kan si ko mu. Phaisa thawh kho mi thawh lengpang, thawh lengmang ding, tang au mi nih au lengmang ding. Cun in ram kha sersiam ri a hau cu mu tu hi ram a that tik zongah thlan tlang te hna sersiam hau re le thlan tlang lo zong peng dang dang sang dang dang kha sersiam hau re mu kha tikah khan a a pumpak cio nih khan kan ram le kan miphun ca khan cun kan kut kha sam khlohma ko hna khi a tlawm bik um lo a tam bik um lo ram le miphun ca ah cun ram le miphun dawtu cu bawipa zong nih dawt ve tawn hna thluchuahnak tampi in pe zulh tawn hna khak vel ka si ko seh Tu hi mipi lei cun biahalnak cu a um lem lo. Vei hla hla hi nai tim lo nain hla he fung khat tal na van sa kho hna ma? Ka tho ka tuk le
nizan ah kan sak piak tam tuk cang na. Ka sa ti ngam he ma.
Na van sa kho lo maw? Na sa kho lo ahcun hi vial in kan van dihter lai. Sa lo ka la, ai daw lo tuk sia la khe. Ka fans le ka fan le pawl kha an tlau di sia la.
Sual sual ahcun ta Sual sual ahcun lau tlau bak si. Se tha ten tim tuah nak nei lo in thla thla sak thiam min ni thla i sual sual ahcun mi pi hmai ah voi voi khat lo wa. Ka min thang tuk la. Nan nan nan credit tlak na ha sa sual la. Se ahcun hi vial in sa ko se la. Saya atu tuzing tuchun caan ah an kan zohtu nan dihlak cung ah lunglawmhnak tampi kan ei atu bantuk biaruahnak ah nan rak zoh he ka hen kan farnu mar si thazaang nan pek zong a si hmailei zong ah nan umnak cu thazaang rak pe u a tangmi khual a tlawnnak state pa zeizat ah tang rih a tam tak rih tam a tampi rih ko te okay tampi rih ko kha a umkalnak poah khan hlunghlai tein ama a sia a hawi le sia rak dong u cun ama he bia ka van ruah hna chain Atu i a puanh a simi cu kanmah Laihla te zong Mizoram ah ṭha tein a record an kan tuahpiaktu pakhat a si, an kan cawisangtu kan far a si. Cucaah cun a umkalnak tete a tangmi ahhin ṭha tein welcome khawh zong kha rak i zuam u timi te kha hika in kan van sawm duh chihmi hna a si. Mercy na caan tampi na ka pek ca kai lawm. Ka lam tuk ve Thank caan you. tha na ka pek.
Me Mhm.
too. Sick.
Kha, bia nan si rih seh la.
Chun tha u.